Sinjuri, nsalmilkom u nirringrazzjakom tal-li qegħdin tkomplu seguna, kellna anki laqxej feedback ukoll milux hemm kien hemm minkellimni fuq dal-programm jidher li hawn qed jieħu gost u jsegwina u nisperaw li xi ħaġa nitalmu ehm, anki biex nsew nikbru fil-fidi kif ukoll fil-ħajja tagħna bħala kattoliċi kif ukoll bħala ċittadini. Ehm, illum ħan nitkellmu fuq fil-filmat li ħana raw, un bat ħan diskutu jena u s-sur Filibbiti, il-president tas-soċjetà diviża taċ-ċiviltà nisranija pro Malta Kristjana, Ħa nitkellmu dwar it-tliet pilastri taċ-ċiviltà nisranija, tradizzjoni, l-familja u l-proprjetà li kienu it-tliet pilastri li waslu lil Plinio Correa de Oliveira waqqaf l-assoċjazzjoni tiegħu l-għaqda tiegħu bl-istess isem Tradizzjoni, Familja u Proprjetà kif ukoll jikteb numru ta' kitbiet fosthom Revoluzzjoni u Kontra-Revoluzzjoni u kitbiet oħrajn li komplew jiddeskrivu l-ħsieb tiegħu. Issa nsegu l-filmat Wara jkollna diskussjoni bħas-soltu.
tradizzjoni, familja u proprjetà. Mifruxa madwar bosta pajjiżi b'mod awtonomu, hija taf bħala fondatur lil Plinio Correa d'Oliveira. Plinio Correa d'Oliveira, ħassieb Kattoliku, kittieb, professur tal-università, ġurnalist u lettur tal-istorja, twieled f'São Paulo, il-Brażil, fl-1908. Avukat ta' professjoni u aktar tard fil-ħajja lettur tal-istorja moderna u kontemporanja fl-Università Kattolika Pontifokali ta' São Paulo, beda jinvolvi ruħu mill-1920 f'diversi kongregazzjonijiet Marjani l-Azzjoni Kattolika u l-Lega Elettorali Kattolika li tagħha kien fundatur u organizzatur. Fl-1933 ġie elett fil-Kungress Nazzjonali Brażiljan u kien l-iżgħar membru tal-Kungress sa żmienu f'dak il-pajjiż. Filwaqt li beda minn sentejn wara, sal-1947, serva bħala direttur tal-ġurnal Kattoliku O Legionario. li kisbet prominanza fl-istampa Kattolika Brażiljana taħt it-tutela tiegħu, speċjalment għal oppożizzjoni kontra l-influwenzi Nażisti li kienu qegħdin jinfirxu fir-reġjun. Madankollu, l-akbar kontribuzzjoni tiegħu ġiet mill-kitbiet tiegħu magħmula kontra dak li ra bħala theddid kontra ċ-ċiviltà Kattolika u l-Punent u li sabu espressjoni fix-xogħol tiegħu Revoluzzjoni kontra Rivoluzzjoni, Ippubblikat fl-1959 u aġġornat diversi drabi minn dakinhar. Mill-bidu tas-snin erbgħin, Plinio nnota ċaqliqa fi ħdan il-Knisja u s-soċjetà, waħda li ħadet direzzjoni lejn id-dekadenza u l-kollass. Huwa beda jikteb dwar dan is-suġġett u fost il-ħafna xogħlijiet tiegħu, dan il-ħsieb huwa l-aktar spjegat bir-reqqa f'Revoluzzjoni kontra Rivoluzzjoni. Fil-qosor, dan ix-xogħol jispjega proċess ta' tnaqqis minn dak li Plinio qies bħala s-soċjetà ideali li kienet teżisti fil-Medjuevu. Din kienet ikkaratterizzata minn ordni bbażat fuq il-ġerarkija, il-paċi bejn il-Knisja u l-Istat u s-soċjetà organika li awtomatikament ħadet ħsieb il-komponenti kollha tagħha, mingħajr il-ħtieġa tant ħin mill-Istat fil-proprjetajiet tan-nies. Din is-soċjetà tat lok għal ċiviltà li nsejħulha l-Kristjaneżmu, li rat iż-żieda ta' fratellanzi ta' snajja', bliet u universitajiet, kif ukoll dwal intellettwali bħal Roger Bacon, Tumas t'Akwinu u Hildegard ta' Bingen. Plinio jirrakkonta t-tnaqqis sussegwenti ta' dik il-ċiviltà, proċess ta' ħames mitt sena li jibda bir-Rinaxximent u r-rewwixta tiegħu favur il-forma umana. Dan il-proċess, Billi jeżalta s-sensuali fuq dak spiritwali, jiftaħ il-bieb għal tliet rivoluzzjonijiet oħra, il-Protestantiżmu, ir-Rivoluzzjoni Franċiża, u ż-żieda tal-Marxiżmu. Reviżjonijiet ta' wara jqisu l-impatt tar-rivoluzzjoni sesswali u l-bidu ta' dak li llum insejħulu postmoderniżmu. Dawn ir-rivoluzzjonijiet raw proċess gradwali li fih l-istruttura ordnata tal-passat tinħall u bħala riżultat ħareġ preżent kaotiku. Dan il-proċess imbagħad iwassal għal kollass totali mhux biss fl-isfera ċivili iżda wkoll fl-isfera reliġjuża. Tabilħaqq, Plinio Correia d'Oliveira huwa partikolarment imħasseb dwar dak li jara bħala t-trasbord ta' ideat rivoluzzjonari fil-Knisja Kattolika, Dan il-proċess ħalla lill-Knisja konfuża billi speċjalment il-membri tal-kleru u l-episkopat assumew aktar l-irwol ta' rivoluzzjonarji milli dak ta' rgħajja. Agħar minn hekk, jinkoraġġixxu tendenzi rivoluzzjonarji u liberali fit-teoloġija, fil-moreltà u anki fil-liturġija. Is-soluzzjoni tiegħu hija dak li hu jsejjaħ il-kontra-rivoluzzjoni, proċess li huwa xogħol biex ireġġa' lura l-impatt negattiv tat-tħassir ikkawżat mir-rivoluzzjoni. Bażikament, dan jinvolvi li niskopru mill-ġdid il-valuri tas-soċjetà organika kif ukoll inneħħu l-ħsara magħmula fil-kultura u l-politika. Din mhix tip ta' rikreazzjoni politika li fiha faxxata eċċentriċi trid terġa' toħloq passat minsi, iżda pjuttost programm potenzjal għal bidla għall-aħjar. Il-viżjoni ta' Plinio Correa d'Oliveira ġiet promossa mill-assoċjazzjoni li kien waqqaf matul ħajtu, imsejħa Tradizzjoni, Familja u Proprjetà. Minn dakinhar, affiljati ta' din l-organizzazzjoni infirxu mad-dinja kollha, jitolbu bidla u kontrarivoluzzjoni għal żmienna, Ħa nsemmu ftit episodji. Riforma tal-art fil-Brażil, meta l-Gvern Brażiljan fl-1962 nieda programm li permezz tiegħu kien se jikkonfiska l-artijiet. Plinju ħareġ b'qawwa kontra dan kollu u saħħansitra ppubblika ktieb dwar kif il-Kattoliku mhuwiex obbligat li jappoġġja dawn il-konfiski. Kampanja kontra l-proposta tal-President Franċiż François Mitterrand li joħloq sistema soċjalista li tkun dominanti fil-Ponent. Il-liberazzjoni tal-Litwanja. Meta l-poplu tal-Litwanja qam jitlob l-indipendenza, ħadd ma qabeż għalih, ħlief it-TFP Brażiljan, li taħt id-direzzjoni ta' Plinio ġabret pretizzjoni ta' 5.2 miljun firma. Din għamlet pressjoni sħiħa fuq il-Gvern Sovjetiku, speċjalment meta marret delegazzjoni fil-Litwanja f'Moska mit-TFP. ftit wara li l-Litwanja saret pajjiż indipendenti, u fl-aħħar, ġlieda favur il-ħajja, favur iż-żwieġ naturali u l-morltà Nisranija. F'Malta, l-assoċjazzjoni lokali affiljata hija Pro Malta Kristjana, li ilha mwaqqfa mill-2018. Pro Malta Kristjana organizzat Rużarja ta' Reparazzjoni favur iż-żwieġ naturali, ħaditha kontra l-liġijiet li inaqqsu mid-dinjità umana tal-embrijun, u ħadmet kontra l-liġi proposta dwar l-ugwaljanza li kienet se ddgħajjef lill-familja u l-awtorità tal-ġenituri. Kull min hu interessat jista' jikkontattja l-imsemmija soċjetà permezz tal-paġna tal-Facebook tagħha. Grazzi.
Tajjeb, kif segwejtu, kif segwejna rajna li għanna din ir-realtà ta' nies li mhux qegħdin joqogħdu ħanajdu hekk għal kurrenti rivoluzzjonari li qegħdin jiffurmaw is-soċjetà u li ħafna drabi ehm, l-impressjoni hija li dawn il-kurrenti huma l-kurrenti li l-unika kurrenti, ħafna drabi assista t-esprimi opinjoni differenti għax jisib min jaqbes fuqek. U min jieħodha kontra dawn l-affarijiet, jiġi meqjus bħala kif rajna nies eċċentriċi ehm, li jisom għandhom xi jagħmlu jqogħdu jeqirdu fuq il-passat u ma jħallux il-ħadd ieħor bi kwietu, mhux il-każ ta' ġifieri ma ħafna drabi anki ġili fuq gazzetti ġili għallun kien hemm min jisu jipprova jpinġina hekk. Ehm, Filip, Taħseb li nies kontro-evoluzzjonarji huma sempliċement grupp ta' nies eċċentriċi li qegħdin hemmhekk biex m'għandhom x'jagħmlu jew hekk jew inkella hemm l-iskop hemm skop ieħor.
L-ewwel qed insellem lek Karmenu. It-tieni net le min hu kontra-rivoluzzjonarju u spirat minn fidi kattolika. Law eċċentriku, law mtektek, U żgur, u dan żgur illi għandu ħafna x'jagħmel, mhux m'għandux x'jagħmel. Minnu kontra rivoluzzjonarju jiddispjaċih jara pajjiżu jaqa' fi stat ta' dekadenza. Jaqa' fi stat fejn jara l-familja letteralment qed titkisser u d U meta tkisser il-familja, tkisser is-soċjetà. Jiddispjaċih meta jara knejjes vojta, meta jara membri tal-kleru ġibu ruhom iktar bħala rivoluzzjonarji milli bħala rgħajja u jagħmlu ħidma pastorali kif suppost, mela dawk in-nies illi huma kontro-rivoluzzjonarji bħal militanti tagħna wara kollox bħal membri tas-Soċjetà Maltija l-Ċiviltà Nisranija magħrufa aħjar bħala Pro Malta Kristjana huma nies normalissimi eh, inżid ngħid li huma nies illi għandhom eh, sens ta' li jħossu x'qed jiġri fil-pajjiż jħossu b'ċerta intelliġenza, jafu janalizzaw is-soċjetà, jafu janalizzaw il-fatti, jiġifieri dawn in-nies, dawn il-militanti, dawn il-membri militanti tagħna ta' min ifaħħarhom. Ekku.
Ekku, ekku. Eh.
U kif rajna, eh, anki bħala Pro Malta Kristjana, kellna numru ta' kampanji li l-affarijiet kienu donhom jidru impossibbli, ġifieri li tibda tajt tant il-kurrenti jkunu kontrik, imma eh, tagħmel kuraġġ u aħna kellna episodji fejġi li dak l-ewwel rużarju li għamilna fil-pubbliku li konna letteralment attakkati mill-medja u minn kulħadd ġifieri u dawk il-ftit li marru kuraġġ kbir. Mm. Illum il-ġurnata għasada mm, kontroversja, xillum namlu rużarju u dim il-parlament jkollok ġemma nismu xħazin, għajdu Ġifieri, allura dil-ħaġa turi kemm eh, fil-verità nies meta jibdew jagħmlu kuraġġ meta jew ħadd ieħor tkun l-ewwel wieħed. Allura għaliex aħna niddefendu dawk it-tliet valur, daw it-tliet valur, daw it-tliet koloni taċ-ċiviltà Ewropea u ċiviltà Nisranija, tradizzjoni, il-familja u l-proprjetà. Meta ngħidu f'tradizzjoni sempliċement eh, tradizzjoni tal-murtali kif ħafna nisifmu għaw Malta, eh, il-familja, kull familja tiġi difiża u l-proprjetà li ġdil enfasi fuq il-proprjetà. Well, kelma tradizzjoni tiġi mill-kelma Latina tradere, le? Illi tgħaddi lil ta' warajk. U tradizzjonijiet illi mhux biss fl Malta Kristjana ma' soċjetajiet kollha d-difiża ta' tradizzjoni u familja proprjetà jiddefendu huma dawk it-tradizzjonijiet insara u speċjalment dawk it-tradizzjonijiet purament kattoliċi illi jsawru il-valuri tas-soċjetà u jagħtu dik is-saħħa morali lis-soċjetà li tant jeħtieġ kwalunkwe popolazzjoni, speċjalment tagħna. Fejn tidħol il-familja, niddefendu l-iktar istituzzjoni li ilha tiġi attakkata mis-snin 60 jekk mhux qabel, il-żwieġ naturali bejn raġel u mara, u żwieġ indissolubbli. Fejn jekk ma taqblux hemm inkwiet bejnietkom by all means isseparaw. Imma mhux imbagħad tmur tpoġġi ma' dik u tpoġġi mal-ieħor għax quddiem Alla dak iż-żwieġ tiegħek għadu validu. Wara kollox dik hija l-kmandament ta' Sidna Ġesù Kristu, illi qal li jekk raġel jitlaq il-mara u jmur ma' ieħor qed jagħmel adulterju. Ġifieri aħna fidili lejn il-prinċipji evanġelji. Il-proprjetà tant hija importanti. illi importanti niftakru, ħafna nies jinsewha di, illi hemm żewġ kmandamenti fid-dekaloga illi jiddefendu d-dritt tal-proprjetà privata. La tisraqx u la tixtieqx il-ġid tal-proxmu tiegħek. Dan din ninsewha. Sa proprjetà għandha funzjoni soċjali wkoll. u importanti li niddefendu anki l-funzjoni soċjali tal-proprjetà. Imma d-dritt tal-proprjetà privata hija mhedda, ma kinitx mhedda biss mis-soċjaliżmu, mill-komuniżmu, imma anki minn dawk il-partiti li qalu li huma demokristjani. Ma kienu Kristjani xejn, demokratiċi insomma, u l-partiti anki liberali illi jridu idajfu is-sens ta' proprjetà. Wara kollox, għaliex? Għax il-familja u d-dritt tal-proprjetà jmorru flimkien. Għalhekk, jekk trid tiddefendi l-moralità Nisranija u litteralment is-soċjetà, hemm bżonn tiddefendi dawn it-tliet pilastri f'dik is-soċjetà, it-tradizzjoni ġenwini, awtentiċi, Insara, il-familja bbażata fuq żwieġ bejn raġel u mara, żwieġ indissolubbli, u jekk il-bambin jippermetti t-tfal ukoll, U t-tielet wieħed, id-dritt tal-proprjetà privata. Taqgħadhom flimkien dawk il-ftit fdalijiet li għandna taċ-ċiviltà Nisranija, importantissimu li niddefenduhom. Mela, Plinio meta beda jiddeskrivi l-proċess rivoluzzjonarju, l ma beda bir-Rinaxximent għaliex għaliex dan kienet jeżalta s-sensualità fuq dak li hu sagru. Kultant forsi naraw daqsxejn li ma possibbli ma din l-idea li jisma' dak li hu senswali jasal għaskaf l-ispiritwali, minnu nisfera ma jistax kontra l-ġisem, għax il-ġisem ħalqu għalla u għax tempju tal-Ispiritu Santu. Imma il-problema hi li għandek l-eżaltazzjoni ta' sensualità. Mm. Illum il-ġurnata naħseb eh, l-ispiritwali spiċċa kollox fil-soċjetà, kultura pubblika, donnu qisu qas fadal spazju għal dak l-ispiritwali, anzi agħar minn hekk, nużaw il-kelma spiritwali biex ndgħajfu r-reliġjon, ġieli tiltaqa' ma' ċertu nies jgħidulek jiena spiritual not religious li hija ridikola għaliex jekk inti reliġjuż, jekk inti spiritwali tkun reliġjuż inkella joqogħdin tilfu fuq dal-ħafna ħmerijiet. Daħin u skont fażizzajna s-senswali. U din għamilna nifissa naħseb hija hija l-issue l-prinċipali ta' anki ġifieri ġejna bl-Ingliż ngħidu l-full circle, ġifieri jekk evoluzzjoni bdiet fir-Naxximent dak li senswali, l-aħħar forma ta' evoluzzjoni dik sesswali li attakkat il-familja u qed tkisser hija l-kulminu ta' dik is-senswalità u naħseb essenzjalment il-proċess evoluzzjonarju dejjem imur għat-trijonf tas-sensi fuq dak li hu sagru, dak li hu spiritwali. Supervja wkoll, eh?
Ekku, ekku, ekku, ekku. Allora llum il-ġurnata il-bniedem jiena nemmen li tidda individwalment imma anki kollettivament jista' jerġa' jmur lura għal dak li Alla jridu li jkun fil-azzjoni spiritwali miegħu. Mela le. U kif għaliex?
Mela ma m'għandniex eżempji tul l-istorja mhux biex ta' pajjiżna għad-dinja ta' konverżjoni ta' nies li kienu jgħixu ċertu stil ta' ħajja. Alla u grazzja u kkonvertu u litteralment marru totalment kontra l-istil ta' ħajja li kellhom qabel. Jistgħu. Għalhekk hemm bżonn ta' kontro-rivoluzzjonarja biex kemm jista' jkun dawn l-isplużjonijiet ta' senswalità u ta' suppervja tal-kobor li ħolqu wara kollox dawn l-erba' rivoluzzjonijiet fl-istorja, nagħmlu minn kollox billi navvanzaw ideat f'stil ta' ħajja, modi, illi huma l-oppost, eżattament l-oppost ta' ta' dawn l-affarijiet. Għalhekk pereżempju, aħna Pro Malta Kristjana meta nagħmlu kampanji pubbliċi nbijaw letteratura, Ktieb Rivoluzzjoni kontra il-messaġġ tal-Madonna ta' Fatima, eh, l-aħħar kitbiet tagħna fuq il-familja Maltija u fuq iż-żwieġ, eċetera, eċetera. Qalb ta' Ġesù.
Il-ktieb tal-Qalb ta' Ġesù, l-aħħar pubblikazzjoni tagħna fej fej eh, ktieb l-awtur kien Guido Vignelli, awtur Taljan akklamat ħafna Kattoliku li bnija bil-Malti. U t-titlu kien il-qalb imqazza ta' Ġesù, salvazzjoni tal-familja u tas-soċjetà. Illi tant u tant hija importanti. Ġifieri iva, nistgħu nerġgħu lura, nistgħu ehm, nikkonvertu, nistgħu ehm, nirbħu daw l-isfidi, basta però, basta namlu l-parti tagħna, ġwek naqlaw grazza biex nikkonvertu u biex niġġieldu għad-drittijiet ta' Alla. Dan l-aħħar kien il-festa wara kollox ta' Kristu Re, festa antika ta' skont il-kalendarju l-antik. Eh, Nġildu għal Kristu rex, u għara kollox Kristu għarre ta' dinja. Mela ma nistawx, l-importanti nuru li da tajba.
Issa, xaħġa li jankina fis soċieta ma plin jgħatja definizjoni partikolari. ħafna drabi naraw ħafna nies, per eżempju, fuq jek tġib ħafna likes u kummenti, għamel xi santa, tara ħafna likes u għammen, likes u għammen, mm. minn ħafna nies. Ħafna drabi dawk l-istess nies li jħossu jagħmlu l-ammel imma mbagħad ma jqogħdux jiddejqu jaqblu ma' opinjonijiet li huma kompletament il-maqlub ta' dawk li sara. Issa, Plinju anki sansita jitkellem anki nies li huma jidhom semmi kontra revoluzzjonarju, ġifieri s-sentiment tagħhom ikun imċaqlaq kontra daw il-kurrenti ma ma jkunx għal kollox. Mhm. U ħafna drabi huma l-iktar nies aħna niltaqgħu magħhom, jiena naħseb ħafna drabi iktar niltaqa' personalment ma' dat tip ta' nies milli ma' nies li huma kompletament hemm ta' nies huma ovvjament, imma isu l-iktar nies li jkellmu u inti titkellem magħhom u kultant ma taqbilx magħhom ma' dat tip ta' semmi kontrovoluzzjonari. Filip, kif taħseb is-sitwazzjoni meta jitkellmu ma' dat tip ta' nies, kif niddefinuhom? U x'rawl għandna jkollna aħna huma flimkien biex inkomplu nkabru l-kontrorevoluzzjoni. Minu bniedem semmi kontrorevoluzzjonarju? Bniedem Illi qed jagħraf illi ċerti bidliet qed isiru ma mhux qed jogħġbuh. X'fiha għad fadallu, għad fadallu fdalijiet tal-fidi kattolika tiegħu, imma ma fadallux il-totalità tal-fidi. Ġifieri jara ċerti affarijiet ma jogħġbuhx, imma peress illi hu anki hu influwenzat bil-kobor, is-suppervja, s-senswalità, m'għandux l-istampa kollha. Xi meta tiltaqa' ma' dawn in-nies trid tkun paċenzjuż tispjegalhom X'inhi r-rivoluzzjoni? Tispjegalhom fid-dettall x'inhi r-rivoluzzjoni. Tiltaqa' magħhom regolarment. Tihom il-letteratura. Ħu paċenzja meta jesprimu veduti jew ħsibijiet illi ma jaqblux mat-tagħlim awtentiku Kattoliku. Imma għandek obbligu meta jesprimu dawn is-sentimenti mhux tħallihom għaddejjin. Tispjegalhom bil-paċenzja għalfejn qed jiżbaljaw fil-ħsieb tagħhom. U bil-mod il-mod anki bl-għajnuna ta' Alla u l-interċessjoni ta' Marija Santissima, però daw in-nies jibdew jinbidlu bil-mod il-mod il-mod, imbagħad jibdew jaraw x'inhi verament ir-rivoluzzjoni.
Il-triq dejjem hija huwa vjaġġ daqsxejn twila. Fis-sens aħna ħafna minna ħadd ngħid għalija jiena wieħed minnhom, ġifieri bil-mod il-mod l-affarijiet tasal għalihom u mbagħad tgħid iskopri anki fl-affarijiet tal-ħajja se fl-affarijiet spirituali. Trial and error speċi hmm. ssib tistaqsi, tuħu parir, titkellem, tidjaloga ma' dak li jkun. Sabiex inti tavvanza hmm. anki inti tikber f'din il-tip ta' kultura. U naħseb għandna ħafna anki l-qaddisin, tal-ħajja ta' qaddisin, kellek nies li għadhom proċessi ta' konverżjoni proċessi ehm, ħajjit li għamlek jina nara ċertu ħajt ta' għaddisin jamlu li kuraċ, xnajt. Dak kien jgħix ċertu ħajja u wasal hemm. Mela Santu Wistin. Ekku, Santu Wistin li kas klassiku. Eh, kellek għaddisin li kienu per eżempju kriminali li mbagħad konvertew, ġifieri wieħed mill-għaddisin Bartolomeo Longo li kien tan devot tal-Madonna ma kien satanist. Ġifieri Il-grazzja tal hija miftuħa u sejħa għal-konverżjoni hija dejjem qiegħda hemm. L-importanti però tikkorrispondi għal-grazzja, hekk jibgħat l grazzja trid tikkorrispondi għaliha. Ġifieri trid tagħmel il-parti tiegħek. Ekku, allura x'inhu ma tentat jista' bniedem li huwa kontra evoluzzjonarju jekk ma joqgħodx jista' jerġa' allura għal dina x'inhi l-ikbar tentazzjoni, x'inhi l-ikbar problema l-istess. L-ikbar tentazzjonijiet nara jien huma l-istess tentazzjonijiet li għandhom nies li mhumiex kontra-rivoluzzjonarji, it-tentazzjoni tas-suppervja u t-tentazzjoni anki tas-sensualità. Ġifieri min hu Kattoliku u kontra-rivoluzzjonarju jrid joqgħod attent ħafna. Illi jevita ċerti okkażjonijiet ta' dnub. Illi jkun fidili jitlob ir-rużarju kuljum. Kemm jista' jkun jersaq lejn is-sagramenti b'mod regolari għax is-sagramenti huma sors, sors ta' grazzja kbira li Speċjalment l-Ewkaristija.
Speċjalment l-Ewkaristija. Ġifieri, anki l-kontrorivoluzzjoni jistgħu jaqgħu. U forsi jmorru lura u kien hemm każijiet anki fl-istorja tas soċjetajiet għad-difiża ta' tradizzjoni familja proprjetà. Naħseb każ partikolari tal-Italja tal-assoċjazzjoni eh, illi kienet irrappreżenta t-TFP fl-Italja Kien hemm ċerti membri, membri ta' spikka, membri awtorevoli, intelliġentissimi, kienu appostli kbar, u da sfortunatament waqgħu lura mħabba tentazzjonijiet li Jiena nemmen ħafna anki f'daw il-każijiet li bniedem jiffrekwenta, jkollu konfessu u jiffrekwenta s-sagrament tal-qrar. Għax il-sagrament tal-qrar jgħalmek l-umiltà. Mm. Għax inti tumli ruħek qoddim Alla u skużawni, u meta tumli ruħek qoddim Alla inti tasal biex ma tħallix is-supervja tikber fik. Eh? Ja, ja, nifhem li għal ċertu nies anki dawk li qed isegwuna forsi jgħidlek imma l inqer nsiba diffiċli nibża' mis sib saċerdot ta' fiduċja tiegħek li inti għand tafdaħ u u tħossok komdu miegħu imma s-sagrament tal-qrar għax hekk qed tirrikonċi ruħek malla l-qrar u s-saħħu l-grazzja tal-saħabit qarbin. Issa, xi drabi issib nies illi li meta li meta titkellem eh, magħhom u kredulek din dejjem iddur l-istess storja ta' ġifieri imma u inti għadek l-antika eh, u jew inkella llum il-ġurnata da' ninsaka kont naħdem ma' Fejn kont naħdem insomma żmien ilu, ngħidu xi 30 sen ilu ġifi, kemm kien jgħid illum il-ġurnata xjenza qasad fadal posta reliġjon, speċjal fejn tibqa' Issa kien ħossok l-antika, saħan sitra jina waħda niftakar gazzetta partikolari, li li kienu Kienu qabdu jgħidu numru ta' nies u lili qaluli ma setgħux isibu x'jgħidu fuq u qaluli Catholic nostalgic li jiena nostalgiku. Kattoliku, sabiħa li mm. kattoliku nostalgiku, ġifieri onestament ma nafx jiena meta jitkellmu hekk dawn in-nies, fil-verità jkollhom raġuni aħna x'qisna nista' żmien il-qedem u ma qasna fuq x'inhu għaddej fid-dinja. Le, għax tinsiex li dawn in-nies dawn l-imsejħin ġurnalisti jew nies li tiltaqa' magħhom La għandhom idea x'inhi l-fidi Kattolika, la għandhom idea l-istorja tal-Knisja, la għandhom idea min verament kien il-fundatur divin tal-Knisja Kattolika. Allura meta tiltaqa' ma' dawn in-nies li litteralment il-personalità tagħhom hija bbażata iktar fuq ideat pagani u sekolari milli reliġjużi, hija ovvja li l-atteġġjament tagħhom ħa jkun mhux ngħid ostili ta', imma jkun atteġġjament xettiku ħafna fuqek Ġi, il-livell ta' kultura tagħhom huwa, skużi l-espressjoni, hopeless. U meta tiddialoga magħhom inti tittuħu, taf kemm tittuħu paċenzja biex tispjegalhom le inti għandek tort mhux jien, jiena nostalġiku għal dak li hu tajjeb. Per eżempju, dik eżempju tad-divorzju. Jiena niftakar illi meta kien hemm il-kampanja tad-divorzju f'Malta, jiena kont kellimt kontru ja pubbliku, kont qed ngħix barra, ma kont inżilt minn minbarra biex nivvota fir-referendum kontra. U meta kont inżilt Malta, sibt bib tal-ġeneration tiegħi kollha favur id-divorzju, volja ta' parsi kattoliċi. U bdajdu l oja tagħha fil-divorzju modern hemm bżonn nimmodernizzaw ruhom. U niftakar dort fuqhom, xem modern fid-divorzju? Id-divorzju ilu hemm minn żmien żemżem, minn żmien il-Griegi, il-Rumani, il-Babiloniċi. Jekk xi ħadd huwa antikwat huwa int mhux jien. Ekku, brodu msaħħan. Brodu. Ħaġa oħra li li tiftakar Filip, meta kien ħarġ dik il-paper tal fuq il-proprjetà tal-kampanja u tal-eli. Eh, tal-arti, il-riforma tal-arti. Il-riforma tal-artijiet, u mm. niftakar eh, Meta kkuntattjajna l-gazzetti wieħed wieħed mill-ġurnalisti li wieġeb l kont ċempiltilhom jiena. Għalli ma intom speċi għaqda pro Malta Kristjana kif titlu f'dil ħaġa, hmm. speċi. Oh, provajt nispjegalu sma, il-Knisja għandha t-talim soċjali tagħha, għasib bħala nsar aħna nkonna sem fis-soċjetà. Dil-periklu ħanajtek, għax huwa periklu għas-soċjetà, xi soċjetà ma jitlura mhux il-qoddim, il-Knisja tfajnja ġo sagristija hmm. u kull ma jiġri Mhux biss il-kappillan għas jista' jitkellem, imma laqqas qas in-nisrani lajk bħala nisrani ma jista' jitkellem f'affarijiet soċjali, affarijiet li jaffettwaw l-isfera soċjali u anke l-isfera ċertu punt politika. Mm. Dina, dina hija ta' periklu għandna aħna bħala nsara noqogħdu biss nikkonfinaw ruħna għal-quddis, mbagħad barra l-quddis L-affarijiet li huma soċjali ma nħdhomx mill-lenti kattolika. Hija tajb kif id-dinja titlob minna llum il-ġurnata. Għandna noqogħdu għalija dil. Xejn affattu, mela il-Kattoliku jista' jkun Kattoliku sal-adba tal-Knisja. Ekku. Tkun Kattoliku anke meta toħroġ mill-Knisja. Eh, dana kien għala diversi saċerdoti Maltin u anki dawk il-ftit politikanti konservattivi li fadal fil-parlament. Sax inti tajt li inti kattoliku u mbagħad tmur tivvota fil-parlament wara għall affarijiet li huma totalment antikristjani. U tajt imma jiena kattoliku, ta' ix kattoliku, inti pagan mhux kattoliku. Ġifieri minu koerenti miegħu innifsu illi ma jkunx devot biss ġol-Knisja, diment li joħroġ mill-Knisja daqshekk issa l-affarijiet soċjali dik mhux biċċa tiegħu jew naqbel ma' dawn il-korrenti modernisti u progressisti u da. Ma, ma jistax jinduna da x'nuqqas ta' koerenza. Qed juri. U sfortunatament is-soċjetà tagħna, mhux biss tagħna tal-Ewropa kollha tal-Punent kollu huwa mmarkat minn nies Din dawn il-karatteristiċi. Ekku, fil-fatt, għan semmi hawnhekk, minna ma nsemmi minni persuna li jaff involuta fil-politika, milux rat rat poster Jesus Save u biex minna li toħroġ ta' ta' persuna moħħa miftuħ qalet un bat kitbet qalet speċi prova twaqqa din l-idea li Ġesu jsalva billi tajt morru jekk għandkom xi problema ta' depressjoni fej xi helpline minn daw li għaw. Ġifi, biex tara anki daw n-nis li l-lum ġun saw jitkellmu publikament kemm għas il-kultura bażika ta' edukazzjoni mhux ta' rispett lejn reliġjon nisranija ma tfadallhom u ħafna drabi dan qed imbagħad jagħmluh fil-policies li jibdew jridu jibdew jiffitkaw. Allura, 'il dawk in-nies hemmhekk li jixtuqu jinvolvuhom fis-soċjetà jixtuqu jingħaqdu magħna fis-soċjetà fi prama ta' Kristi, ma anki li jixtuqu jinvolvuhom fis-soċjetà in ġenerali bħala biex imxu fuq dil-passi kontra rivoluzzjoni biex is-soċjetà ibdaw il-kurrent rivoluzzjonarju. X'tajdilhom Filip
Affar mill-aspett prattiku jien ngħidilhom illi jistgħu l-ewwel jixtru dan il-ktieb Rivoluzzjoni u Kontra Rivoluzzjoni miktub mill-Professur Plinio Correa de Oliveira u jagħti spjegazzjoni tajba ta' x'inhu l-proċess rivoluzzjonarju u x'inhu proċess kontra rivoluzzjoni u d-dover ta' minnu ġenwinament kattoliku kontra rivoluzzjoni. Parti oħra prattika hu li jissaħħaħ fil-fidi, jiġifieri l-aspett spiritwali reliġjuż importanti, kemm jista' jkun frekwenti tas-sagramenti, sagrament tal-qar, talb tar-rużar. Tielet, jekk trid tagħmel kuntatt ma' Pro Malta Kristjana, kull ma trid tagħmel, tiggugilja Pro Malta Kristjana jew tibgħat email Info at msfcc Maltese Society for Christian Civilization dot org u minn hemm nirrisponduk u nagħmlu kuntatt miegħek u da u naraw eh, x'kontribuzzjoni tista' tagħti ġifieri. That's basically it. Imma jekk imur fuq il-website tagħna u jikteb Pro Malta Kristjana, fuq Google jista' jara jagħti spjegazzjoni tajba ta' x'nagħmlu, x'attivitajiet nagħmlu, il-kampanji pubbliċi li nagħmlu, ir-rużarji pubbliċi li nagħmlu, anki l-avviżi full page fuq il-gazzetti li konna nagħmlu biex jiddefendu l-valuri il-valuri tat-tradizzjoni tal-familja u tal-proprjetà. Niftakar full page advert li konna minna niftakar fuq il-Malta Independent on Sunday fej Konna wissejna lill-poplu Malti din li sentejn ilu, kontra ċerti stqarrijiet tal-Prim Ministru favur l-abort u favur l-ewtanasja. Aħna konna l-ewwel organizzazzjoni li ħriġna pubblikament. Anki dik il-kampanja li konna, għalija l-iktar kampanja li laqtitni kontra dik il-liġi, jekk imsejħa tal-ugwaljanza, ma kienet ugwaljanza xejn kienet ħatiħu drittijiet tal-ġenituri u tirvina l-edukazzjoni tat-tfal. Eh, li aħna konna wieħed aħna flimkien ma' ftit gruppi żgħar oħrajn l-unika nies li konna naħdu kont fiha dil ħaġa. Prattikament għaliex imbagħad tibda tara l eh, kif is-soċjetà stess imbagħad kif il-diliġi ġiet fiżat ruħha ġifi mhm. jiena nemmen li jekk nagħmlu kuraġġ aħna li jittalla qiegħda tkun magħna anke mhux aħna biss performanti ma' dak kollha li jagħtu sehem f'dil-ħidma kontra daw il-kurrenti u nkunu qed nagħmlu l-ħidma għal qalb ta' Alla. Illum mela nagħlqu dal-programm hawnhekk b'dawn il-ħsibijiet. Eh, nix ringrazzjakom tal-li qegħdin issegwuna, issa nistidnukom għal programm li jmiss il-ġimgħa d-dieħla. Qabel nagħlqu nixtieq ngħid viva Kristu Re, viva Marija Santissima, viva l-Kontra Revoluzzjoni. Grazzi.